Diary, Lockdown an ni sawm pahnihna a nia. Vawiin hi Palm Sunday i hei hi ka diary vawiina ka diary part two a ni a. Hetah hian i lockdown kalpui zel hi kan state task force te pawh khan tha an ti a. i an duh a, State Task Force ka tih i medical eng nge maw hming ta kha le kina heta hian sir hian ka rawn ziak leng e kha khan kalpui zel tha an ti a tin India sorkar pawina i survey neihna khan district zali leh sawm velah khan survey khan nei a khata thuneitu te pawh khan Lockdown chu kalpui zel ila an ti a, lockdown kalpui zel hi ih covid hri a len zel lohna atana thil pawimawh tak a nih laiin lockdown kan kalpui zel hian harsatna chi hrang hrang a thleng ve thei tho ni tih hi kan hriat a tha a. Ih entir nan hei tuna nitin inhlawh fa ho chuan ih pawisa paw'n nei tawh lo a, ih awm ngaihna paw'n hre tawh lo chu a nih ber a, Mizoramah chuan eng tin tin emaw tlawmngai pawl ang te pawn leh state dangah te pawh ni tho a thenkhatah chuan mahse state zawng zawng kan inang lo a, i puitu an la awm a, amahse puitu nei lo awmna state ah te chuan i hreawm an ti em em a, nichinah part one ah te pawh hawng ka rawn sawi tawh a, khatah khan i. Bihar-ah te chuan school ruakah te an dah a, an ngaihven leh miah lo a ni, test kan rawh ti dawn an tia, test an ti bawk si lo a, intur leh eitur an pe bawk si lo a, i an awmna lah i Khungtiang phai ram te chu tunah chuan lum em em tawh a, fan pawh an nei lo a, zanah i thosi leh rannung karah an riak a, mut bu pawh an tum sak lo a, an mahniin an mut bu an in atangin an lak tir a, an inah awm tir an phar si lo a, Tikhan school ruakah an dah a, ih, an chhungten chuan va pek pawn phal chuang si lo a, khatiang vel kha ania harsatna an tawk nasa a. Chuvang chuan lockdown hian, ih, a tum hi a ṭhelh palh ang tih hi a hlauhawm a. Ih, ka diary hmasa lamah te pawh khan ka sawi tawh a, hemi asymptomatic kan tih a hrik pai si, mahse lang chhuak si lo Damlohna nei miah lo hi tam tak a awm theih tlat mai a ni. China pawh hetiang ang chi hi Singli chuan hmu chhuak tawh a, ih, Singli ai pawhin an tam daih thei a, khang ho khan an kai darh ve leh thei tho a ni. Chuvangin eng ang a rei pawhin lockdown ila, khang ho kha kan zawn chhuah si loh chuan lockdown hi an awmzia nei dawn lo a, Kum hnih pawh in lockdown ila khatiang ho kha an awm reng chuan ih a hrilh tih kai hun kha an an nei ngei ngei dawn a, kha kha kan invenna tur zawk chu niin a lang a. Tunah hian lockdown kalpui zel hi a that em em rualin kan kalpui avang hian, I rethei zawk te leh chhuan chham zawk te harsa zawk ten eng anga harsatna nasa nge an tawrh belh dawn tih hi kan chhut tel chu a ngai hle a ni. I hemi lockdown kan han tih a harsatna kan tawh hi i a then phei chu a local level task force atang te pawh hian a ni nual tih te pawh hi sawi hi a awm leh nghal a. Heng te pawh hi a pawi ang reng a, heng hi chu a then a lungawi lo zual ni ta, an han sawiselna mai mai turah lo ngai phawt ila theihtawp an chhuah ve tho nih hian ka hria a, amaherawh chu mipui inthuan loh kawi lo deuh anih pawn a task force lam hi chuan a ti tau zawng ni lovin dawh thei taka thil an tih zel hi chu a ngai hlein ka hria a, mipui tlemte thu awih loh avanga Mi tam tak tawrhtir leh ringawt thin hi a thaw lo viau a, veng thenkhatah phei chuan a, thu kan awih loh em mai kan chhuak dul dul reng a, i dawr te kan khawng tawh miah dawn lo kan hawn tir tawn dawn tawh lo te han han ti hial a, i khang kha nia an mahni thlirna atang chuan a awm ve tho an ha em em a, i inven chen a ni bawk si lo a, amarawh chu khati anga chhuak dul dul han tih kha A vantlang mipui kha an chhuak dul dul a ni kher lo a, chhuak tawk an lo awm a, i khami avanga a mipui nawlpui kan inhrem dawn a nih chuan a dik lo ang a, khangte pawh kha e kan local level task force te pawh hian an thil han tihnaah hian ngaihtuah tel se a tha khawpin ka hria, chutiang zel chuan i a state pumpuia Mizoram pumpui ang pawh hian Kan state level task force te leh a kan doctor lam kan mithiam te pawn he covid virus a darh zel lohna atana ih hma lakna an neih hi a that rual rual in hetiang lo deuh hian tih dan a awm em tih te pawh hi ngaihtuah tel ta se. Testing kit te pawh hi nei ve taila tih te pawh ka rawn sawi tawh a ih. Hemi hnar leh hrawk vela chhuap lak ringawt te hi chu i Sub-Centre ah pawh tih theih vek a, khang kha an chhinchhiah thlap ang a, an hming te nen khawi khua nge, khawi veng nge tiin kha kha Testing Centre ah an thawn mai ang a, tichuan kha kha an lo test ang, an lo thliar ang a, chumi atang chuan a vei leh vei lo pawh awm an thliar hrang a, tin a vei lang chhuak si lo te pawh kha An lo chhiar hrang ang a, an chhinchhiah thei dawn a ni. Chutiang kawng zawnga hma kan lak te pawh hi a tha tawh viau lo ami tih hi kei chu ka ngaihtuahna a awm a ni. Chutiang chuan i thu rawn kan sawi chhuak ve chu a ni a, chu chu heta zim te keimah inchhung atanga ngaihtuahna ka lo hmanna leh internet atanga ka hmuang ang kan chhiar vel atanga i ngaihtuahna lo chhuak a ni ve mai a. E a dik ber leh a tha ber ka ti a ni chuang lo a, amaherawh chu kan ngaihtuah tur ber zawk chu mipui inhrek ringawt a hreawm taka inawmtir hi he hrik darh zel tur dona hi a ni thei em tih hi kan ngaihtuah chian a ngaiin in ka hria a, chu chuan a chumi chuan vawiin ka diary chu kan duh tawk ang e.